Rhowch groeso i'r Papur Dwyradd Uwch, Cemeg, ar gyfer Blwyddyn Deg o 2018. Yn y papur yma, roedd angen 39 marc am A Surenog, 30 am A, 21 am By ac 13 am Cy. Mae llosgi tanwyddau ffosil sy'n cynnwys sylffwr yn achosi sylffwr deuocsid, SO2, i gael ei ryddhau i'r atmosffer. Mae'r tabl yn dangos yr allyriadau sylffwr deuocsid yn y Deyrnas Unedig rhwng 1950 a 2010, a'r blwyddyn yn y tabl a'r allyriadau yn y tabl. Ar y grid, plotiwch yr allyriadau sylffwr deuocsid yn erbyn y flwyddyn a thynnwch linell addas. Mae yna deg sgwâr, rhwng deg ac 15, felly mae pob sgwâr fach yn pump rhannu gyda deg, 0.5. Yn 1950, roedd yr allyriadau yn 12, yn 1960, roedd yn 16, ac yn y blaen, a wedyn mae'n rhaid tynnu cromlin addas. Rhywbeth fel hynny. Fel chi'n gallu gweld, mae'r allyriadau yn cynyddu nes yr 1980au a wedyn lleihau ar ôl yr 1980au. Fe wnaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyflwyno rheoliad i leihau allyriadau sylffwr deuocsid yn yr 1980au. Uwch graff, nodwch pam mae'n anodd penderfynu ym mha flwyddyn yn union daeth y rheoliad i rym. Ac yr ateb yw, mae dim ond un ddarlleniad bob deg mlynedd. Mae sylffwr deuocsid yn gallu cael ei drawsnewid yn sylffwr a dŵr drwy aeadweithio â hydrogen sylffid, H2S. Cwblhewch a chydbwyswch yr hafaliad symbol ar gyfer yr adwaith hwn. So ni efo SO2 yn rweithio gyda H2S i wneud sulfur, a beth yw'r cymegin arall? Wel, dŵr, dylwn ni gwybod fformwla dŵr, H2O, a wedyn y cad nesaf yw i gydbwyso. Maen nhw fel arfer yn rhoi un cymegin i chi, Dych chi'n gwybod y sîn iawn. So mae 'na un SO2, does dim bocs o flaen yr SO2. So ni heb y dewis nawr, ydyn ni'n mynd i trwsio y sylffwr yn gyntaf neu'r ocsigen? Os ni'n edrych, mae'r sylffwr mewn tri beth gwahanol. So mae hwnna'n mynd i fod yn anodd i gael yn iawn i ddechrau. Felly mae'n well wneud yr ocsigen. Mae yna dau ocsigen yn rhai dweithyddion. Felly ni'n mynd i gwybod mae'n rhaid bod dau ocsigen Yn y cynhyrchion sy'n rhoi dau o flaen yr H2O i dweud bod yna un awr efo dau moleciwl o ddŵr, wedyn ni efo dau ocsigen. So eto ni'n edrych drwyddo, mae yna sulfur mewn dau bocs gwahanol, so well ni gadw hynna am ychydig. Dau H2O, felly mae yna pedwar hydrogen yn yr cynhyrchion, felly ni angen pedwar draw fan hyn.

Dyma fe wedi llunio mas, ac yn gallu gweld eto bod pob elfen yn cyd-bwyso ar y dau ochr. Ac os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, dych chi ar gradd dy. Mae'r tabl yn dangos rhai o briodweddau ffisegol elfennau grŵp chwech, ni efo'r elfen, yr ymdoddbwynt, y berwbwynt, y dwysedd, ac os mae'n dargludedd trydanol neu beidio. Disgrifiwch y duedd yn ymdoddbwyntiau elfennau grŵp chwech.

Rhowch gyflwr ffisegol seleniwm ar 400 gradd selsiws. Rhowch rheswm dros eich dewis. Dyma data seleniwm am doddbwynt 221, berwbwynt 685, ac mae 400 rhwng y dau, so mae'n uwch na'r ymdoddbwynt, mae'n ymdoddi mewn i hylif, ac yn is na'r berwbwynt ble mae'n newid mewn i nwy. Oherwydd hyn, mae seleniwm yn hylif. Mae 400 gradd Celsius yn uwch na'i ymdoddbwynt ond yn is na'i ferwbwynt. Esboniwch pam mae'n anodd dosbarthu seleniwm fel naill ai metel neu anfetel. Mae'n lled ddargludedd, fel metel, ond mae ganddo ymdoddbwynt isel, fel anfetel. Neu, gallech chi dweud, mor syml â, mae ganddo briodweddau metel ac anfetel. Mae seleniwm deuocsid yn adweithio â sodiwm hydrocsid i gynhyrchu sodiwm selenit a dŵr, a maen nhw'n dangos ofaliad. Cyfrifwch beth yw mas fformwla cymharol sodiwm selenit, Na2SeO3, a maen nhw'n rhoi e ar y tri elfen. So mae yna dau Na, mae yna un Se, A mae yna tri o. Dylen ni mewndibynnu y data AR nesaf, so 23 am sodiwm, 79 yn seleniwm ac 16 ar gyfer ocsigen. Mewn cyfrifiannell mae hwn yn dod i 173. Cyfrifwch beth yw'r canran yn ôl mas y seleniwm mewn sodiwm selenit. Dyn ni angen neud maths a seleniwm, lluosi 100, rhannu gyda maths yr holl beth. Ni wedi gweithio mas maths yr holl beth yn y cwestiwn cyn. Mae yna dim ond un seleniwm, felly dim ond un seleniwm sydd angen fan hyn. Felly, 79 lluosi 100 dros 173, 79 o fyna, 173 o fyna, a wedyn os ni'n rhoi am hynny cyfrifiannell, mae'r ateb yn 46 y cant. Os dych chi wedi cael popeth yn iawn, hyd at y cwestiwn diwethaf, byddwch chi wedi cael C yn 2018. Mae'r tabl yn rhoi cyfansoddiad chwech gronyn A i Ef sy'n naill ai'n atomau neu aionau. Nifer gronyn, nifer y protonau, nifer y niwtronau, nifer yr electronau. Pa ronynnau sy'n atomau? Esboniwch eich dewis. Mae atomau efo'r un nifer o protonau ag electronau. Os maen nhw efo nifer gwahanol, wedyn ni'n galw e'n ion. So pa ronynnau sy'n atomau? Wel, protonau ac electronau, A, nid B, nid C, ond D, 16 ag 16, E, a nid Ef. So A, D ag E. Dyna'r ateb a dŷ e ar ymeneb yr un nifer o brotonau ac electronau. Pa ronynnau sy'n ïonau positif? Rhowch y gwefrau ar y gronynnau rydych chi wedi dewis. Mae protonau yn positif ac mae electronau yn negyddol, felly os mae gyda mwy o brotonau nag electronau, mae'n mynd i bod yn ion positif. Felly eto mae'n rhaid ni edrych ar y dau colofn. So mae By efo mwy o brotonau nag electronau. Nid Cy. Nid Dy. Nid E. Mae Ef hefyd efo mwy o brotonau nag electronau. Mae'r cwestiwn hefyd gofyn i ni roi y gwefrau arnyn nhw. Felly ar gyfer B, mae yna un mwy proton nag electronau. Felly mae efo gwefr o plus 1, ni sy'n gallu rhoi plus. Ac am F, mae efo dau mwy protonau nag electronau. Felly mae hwnna efo gwefr o dau plus. Mae gan garbon ddau isotop, carbon 12 a charbon 14. Gan ddefnyddio'r enghreifftiau hyn, esboniwch beth yw ystyr y term isotop. Diffiniad y term isotop yw atom sydd â'r un nifer o brotonau ond nifer gwahanol o niwtronau, ac mae'n rhaid i chi ddysgu'r diffiniad yna. Mae'r cwestiwn hefyd yn gofyn i ni egluro yn herbau carbon 12 a charbon 14. Wel, mae carbon 14 yn pwyso dau mwy na carbon 12, felly os maen nhw efo'r un nifer o brotonau, mae'n rhaid bod carbon 14 efo dau mwy niwtron na carbon 12. Os ni eisiau bod yn mwy benodol, ni hefyd yn gallu cyfeirio i'r tabl cyfnodol i ffeindio'r rhif atomig. Rhif atomig carbon yw chwech. Felly mae gan carbon 14 wyth niwtron, top tynnu'r gwaelod, a chwech proton, a mae gan carbon 12, top tyni'r gwaelod, chwech niwtron a chwech proton, ond does dim rhaid rhoi hwnna ar gyfer y marc yn y cwestiwn yma. Ac eto, os chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, buasech chi wedi cael by mewn 2018. Mae'r ddaear bron yn sfferig. Mae'r diagram yn dangos toriad o adeiledd haenog y ddaear. Mae trwch y gramen ar un lleoliad yn 0.97 y cant o'r pellter o'r arwyneb i ganol y ddaear. Dyma'r arwyneb, dyma canol y ddaear. Defnyddiwch y wybodaeth hon i gyfrifo trwch y gramen, rhowch eich ateb yn y ffurf safonol. Cam 1 yw i gweithio mas y pellter o tu allan y cramen i chanol y ddaear. So mae'n rhaid adio lan a trio rhain, a chi'n defnyddio cyrifiannell. A mae'n werth tsecio, dych chi'n gallu neud y swm yma ar eich cyfrifiannell chi, dyle fe dod i 6.4 lle os i deg i'r chwech. Y cam nesaf yw i ffeindio 0.97 y cant o'r pellter yma. Felly, un marc ar gyfer hwnna. Wedyn, i ffeindio canran rhywbeth, chi'n lliosi gyda'r canran chi eisiau dros cant. Eto, chi'n gallu neud e mewn cyfrifiannell, a dyle hwn ddod i Chwech pwyntau i'n lluosi deg i'r pedwar, a siawns yw bydd y cyfrif ennill yn rhoi yn y ffurf safonol beth bynnag, ond o'n ni cael un rhif cyn y pwynt degol, dau rhif, lluosi deg i'r rhywbeth i bod yn y ffurf safonol. Disgrifiwch ddamcaniaeth tectonig platiau. Yr ateb yw, mae'r cramen wedi ei rhannu mewn i blatiau tectonig, mae'r platiau hyn yn symud yn araf iawn oherwydd cerintiau darfudiad yn y fantell. Mae Gwlad yr Iâ yn gorwedd ar gefn canol yr Iwerydd sydd wedi ffurfio ar ffin platiau adeiladol, aeaway, adeiladol, aeaway. Esboniwch sut cafodd cefn canol yr Iwerydd ei ffurfio. Mae Plat Gogledd America a Phlât Eurasia yn symud oddi wrth ei gilydd. Mae Cefn canol yr Iwerydd, wedi ffurfio wrth i fagma godi drwy'r buwch ac oeri gan greu craig ignïaidd newydd. Maen nhw eisiau chi gwybod y fath o creigiau sy'n cael eu creu ar ffin plât adeiladol. Mae cyfradd yr adwaith rhwng asid hydroclorig a chalsiwm carbonad yn cael ei hastudio Mae dau arbrawf A a By yn cael eu gwneud. Mae'r un crynodiad o asid a'r un mas o galsiwm carbonad yn cael eu defnyddio, gyda gormodedd o asid pob tro. Mae cyfaint y nwy sy'n cael ei gynhyrchu'n cael ei fesur am 60 eiliad. Mae'r canlyniadau'r arbrofion hyn i'w gweld mewn graffiau. Hynny efo cyfaint y carbon deuocsid ag amser. Mae 'na dau llinell, A a By. Gan ddefnyddio'r ddamcaniaeth Grunanau, nodwch ac esboniwch ddau ffactor fyddai'n gallu bod yn gyfrifol am y gyfradd uwch sydd i'w weld yn Arbrawf A. Mae yna bedwar ffactor sy'n effeithio ar gyfradd adwaith, arwynebedd arwyneb, catalydd, tymheredd a chrynodiad gwasgedd hefyd, ond mae gwasgedd yn gallu cael ei ystyried fel crynodiad nwy. Mae'r cwestiwn yn dweud bod nhw wedi defnyddio'r un crynodiad. Mae ddim yn dweud unrhyw beth am catalydd mor bell a dwi'n gallu gweld, ond mae'r cynllun marcio eisiau i chi sôn yn nhermau tymheredd ac hefyd arwynebedd ar wyneb. Felly, ddechrau gyda tymheredd. Ar dymhereddau uwch mae gan y ronynnau fwy o egni cinetig, felly mae yna mwy o wrthdroiadau llwyddiannus pob eiliad. Arwynebedd Arwyneb uwch Os mae yna arwynebedd arwyneb uwch, mae mwy o ronynnau'n gallu cymryd rhan mewn gwrthdrawiadau, felly mae yna mwy o wrthdrawiadau llwyddiannus pob eiliad. Os dych chi wedi cael popeth yn iawn hyd yn hyn, dych chi nawr ar gradd A ar Finnau Graddau 2018. Nodwch sut mae'r graffiau'n dangos bod yr un mas o galsiwm carbonad yn cael ei ddefnyddio yn y ddau arbrawf. Os ni'n edrych ar y ddau arbrawf, maen nhw'n gynhyrchu yr un cyfaint o carbon deuocsid. Os oeddwn i'n defnyddio mas uwch o galsiwm carbonad, buaswn i'n disgwyl cyfaint uwch o carbon deuocsid i gael ei gynhyrchu. Esboniwch y tueddiadau yn adweithedd elfennau Grŵp Un a Saith yn y tabl cyfnodol, a mae pump marc yn y cwestiwn yma yn rhoi aserennog i chi, ar ffiniau graddau 2018. Y peth cyntaf i ddeall yw mae'r niwclews yn cynnwys protonau sy'n positif ac mae electronau efo gwefr negyddol ac mae gwefrau dirgroes yn atynnu ei gilydd. Mae adweithedd yn cynyddu i lawr grŵp un o'r rhai chi 'di gweld yn dosbarth, lithium efo lleiaf adweithiol, wedyn y mwy adweithiol yw sodiwm, wedyn y mwy yw potasiwm ac mae'r tuedd yna yn barhau wrth fynd i lawr y grŵp. Mae elfennau grŵp un yn colli'r electron yn eu plisgyn allanol pan maen nhw'n adweithio gan ffurfio ionau plus un. Mae'n mynd yn haws i golli'r electron wrth fynd i lawr y grŵp oherwydd mae'n bellach i ffwrdd oddi wrth y niwclews ac mae atyniad y niwclews yn mynd yn llai. Mae'r adweithedd yn lleihau i lawr grŵp saith. Fflwrin yw'r mwyaf adweithiol, wedyn clorin, bromin, iodine. ac yn olaf y statin. Mae elfennau grŵp saith yn ennill un electron pan maen nhw'n adweithio, gan ffurfio ionau meinws un. Mae'n mynd yn anoddach i ennill electron wrth fynd i lawr y grŵp, oherwydd mae pŵer a tynnu'r niwclews yn mynd yn llai wrth i'r blisgyn allanol mynd ymhellach o'r niwclews. Mae grŵp o fyfyrwyr yn cael tri sampl o ddŵr, mae un yn ddŵr meddal, un yn ddŵr caled dros dro ac un yn ddŵr caled parhaol. Disgrifiwch ddull gall y myfyrwyr ei ddefnyddio i ddarganfod pa un yw pa un. Rhowch canlyniadau byddwch chi'n eu disgwyl, does dim angen i chi gynnwys y manylion sydd eu hangen i sicrhau prawf teg. Y peth gyntaf i gofio yw dydy dŵr caled ddim yn ffurfio trocion sebon, bubbles, wrth ysgwyd gyda sebon yn hawdd. Felly, dylwn ni ychwanegu hydoddiant sebon at bob sampl ac ysgwyd. Y sampl sy'n cynhyrchu trocion sebon yw'r dŵr meddal. Dylwn i berwi y dau sampl sydd ar ôl? Mae berwi'r dŵr yn cael gwared o caledwch dros dro ond yn cael dim effaith ar caledwch parhaol. Felly, ar ôl berwi, y sampl sy'n rhoi trochion sebon wrth ysgwyd gyda sebon yn awr yw'r dŵr caled dros dro, yr un arall yw'r dŵr caled parhaol. Mae'r samplau o rhan un yn cael eu labelu yn X, Y a Z. ac mae cynnwys yr ionau'r samplau yn cael ei fesur, mae'r canlyniadau i'w weld yn y tabl. Defnyddiwch y wybodaeth hon i ddarganfod ai dŵr meddal, dŵr caled dros dro neu ddŵr caled parhaol yw sampl Z. Rhowch rheswm dros eich dewis. Mae dŵr caled efo lefelau uchel o ïonau magnesiwm a calsiwm, felly ni'n gallu gweld bod Y yn yr dŵr meddal, a mae'r dau yma, X a Z, yn dŵr caled. Felly mae nawr yn rhaid penderfynu paun yw'r dŵr caled dros dro a phaun yw'r dŵr caled parhaol. Mae dŵr caled dros dro yn cynnwys eonau hydrogen carbonad, a mae dŵr caled parhaol yn cynnwys eonau sylffad. Felly'r ateb yw Z yw'r dŵr caled dros dro, oherwydd mae ganddo grynodiad uchel o eonau hydrogen carbonad. Mae dŵr caled parhaol yn gallu cael ei feddalu drwy gyfnewid eonau, Esboniwch sut mae cyfnewid aionau'n gweithio. Mae dŵr caled yn cynnwys aionau calsiwm. Mae aionau calsiwm yn newid lle gyda dau aion sodiwm. Esboniwch pam mae'r resin cyfnewid aionau'n stopio gweithio ar ôl cael ei ddefnyddio'n barhaus. Mae dim mwy o aeonau sodiwm ar ôl. Mae poteli litr o ddŵr mwynol yn cynnwys 184 miligram o galsiwm sylffad, CaSO4, wedi hydoddi. Cyfrifwch nifer y molau o galsiwm sylffad sy'n bresennol. Rhowch eich ateb i dri ffigwr ystyrlon. Maen nhw'n dweud bod un miligram yn 0.001 gram ac maen nhw'n rhoi'r AR i chi. Ble mae nhw wedi rhoi'r AR i chi, maen nhw wastad eisiau i chi weithio mas yr MR, so mae hwnna wastad yn lle dda i dechrau ac o leia bydd chi'n cael un marc. Mae yna un calsiwm, un sylffwr a pedwar ocsigen mewn calsiwm sylffed. Os y'n ni'n mewnbennu yr ARs, mae'r MR yn dod mas fel 136. Yr etholiad am ôl yw mass rhannu gyda MR ond mae'n rhaid i'r mass bod mewn grams. I gael y mass mewn gramiau, mae'n rhaid lliosi gyda 0.001, sy'n rhoi 0.184. Nôl i'r hyfaliad yma, 0.184 rhannu gyda 136 yw 0.00135 i dri ffigur ystyrlon, neu gall ni roi e yn y ffurf safonol, 1.35 lluosi deg i'r meinws tri. Mae hwnna neu hwnna yn gywir. Y ddealltwriaeth fwyaf cyffredin o'r term metel trwm yw elfen fetelig sy'n wenwynig a sydd â rhif atomig, mas atomig cymharol a ddoethsedd uchel. Mae diffiniadau sy'n cael eu defnyddio yn amrywio gan ddibynnu ar y cyd-destun. Ym maes metelig, er enghraifft, mae metel trwm yn cael ei diffinio ar sail dwysedd, ond ym maes ffiseg, y rhif atomig yw'r ffactor gwahaniaethol. Byddai gan gemegydd fwy o ddiddordeb yn ymddygiad cemegol fwy na thebyg. Mae diffiniadau mwy penodol wedi eu cyhoeddi, ond does dim un o'r rhain wedi cael ei dderbyn yn eang. Er y diffyg cytuno hyn, mae'r term yn cael ei ddefnyddio'n eang ym maes gwyddoniaeth. Weithiau metelau trwm yn cael eu diffinio fel metelau â ddwysedd uwch na phump gram pob centimetr ciwb, Yn aml, maen nhw'n wenwynig iawn neu'n niweidiol i'r amgylchedd. Cromiwm, arsnig, cadmiwm, mercwri a phlwm sydd â'r potensial mwyaf i achosi niwed oherwydd eu bod nhw'n cael eu defnyddio'n eang. Mae metelau trwm yn beryglus oherwydd eu bod nhw'n tueddu i fiogynnyddu, Mae biogynyddiad yn digwydd pan mae'r corff yn cymryd y cemegyn gwenwynig i mewn yn fwy cyflym nag y mae'n ei ysgarthu. Mae plwm yn cael effaith niweidiol ar ddatblygiad meddyliol plant bach a phlant. Mae plwm yn gallu bod yn ffactor hefyd mewn problemau ymddygiad. Gallai gwenwyno metel trwm ddigwydd o ganlyniad i halogiad dŵr yfed. Plwm yw'r halogydd metel trwm mwyaf cyffredin. Fel un o gydrannau tetraethyl plwm, roedd yn cael ei ddefnyddio'n eang mewn petrol plwm o'r 1930au i'r 1970au. Er bod yr arfer o ddefnyddio petrol plwm wedi dod i ben erbyn hyn, mae crynodiad uchel o blwm mewn pridd sy'n agos at ffyrdd, gwelir Ffigur 1, Roedd paent sy'n seiliedig ar blwm yn ffynhonnell arall o lygredd plwm, ond mae wedi wahardd yn y Deyrnas Unedig erbyn hyn. Mae ffigur dau gyferbyn yn dangos sut mae swm y plwm oedd yn cael ei ddefnyddio mewn paent a phetrol yn Unol Daleithiau America wedi newid dros y ugeinfed ganrif. Ticiwch y blwch wrth ymyl y gosodiad sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o pam nad yw un diffiniad o fetl trwm yn cael ei derbyn gan bob gwyddonydd. Efe, dydy metalegwyr, ffisegwyr a chemegwyr ddim yn ymddiried yn ei gilydd. Na, mae hwnna ddim yn swnio'n iawn. Dydy metalegwyr, ffisegwyr a chemegwyr ddim yn poeni am y ffaith bod metelau trwm yn wenwynig. Ond na, fi wedi darllen bod nhw yn poeni. Mae metelegwyr, ffisegwyr a chemegwyr yn poeni am wahanol briodweddau metelau trwm. Yn y paragraff cyntaf, mae rhywbeth a fy'n sôn am hynna. Mae metelegwyr, ffisegwyr a chemegwyr yn astudio metelau trwm gwahanol. Na, maen nhw'n ystyried yr un metelau trwm ond mewn gwahanol ffyrdd, felly rhaid bod yn yr un yma. Ers yr 1970au mae defnyddio peipiau dŵr plwm wedi wahardd ar draws Ewrop, esboniwch pam mae hyn wedi digwydd? Wel, ni'n gwybod bod metelau trwm yn halogi dŵr yfed, a ni'n gwybod bod e efo tuedd i faio-gynyddu. mae dŵr yn cael ei halogi â phlwm gwenwyneg sy'n biogynyddu yn y corff. Ticiwch y blwch wrth ymyl y ddau osodiad sy'n disgrifio'r casgliadau sy'n gallu cael eu tynnu o'r data yn Ffigur un. Efe, mae halogiad plwm mewn pridd ar ochr y ffordd yn lleihau mewn trefi ac yng nghefn gwlad wrth i'r pellter o canol y ffordd gynhyddu. Cefn gwlad, ie, lleihau, lleihau, lleihau, lleihau pob blwyddyn. Ar y tref, mae'n lleihau, a wedyn mae'n mynd lan, wedyn mae'n lleihau, wedyn mae'n mynd lan. Nid hwnna yw e. Mae'r lleihad mewn halogiad plwm rhwng 12 a 42 metr o ganol y ffordd yn fwy mewn trefi, nag yng nghefn gwlad. Mae hwnna'n bosib. Mae halogiad plwm mewn pridd ar ochr y ffordd ar bob pellter lawer fwy mewn trefi nag yng nghefn gwlad. O ydy, mae'n llawer mwy ar pob pellter yn tref nac yng nghefn gwlad, mae'n rhaid bod hwnna'n iawn. Mae halogiad plwm mewn prif ar ochr y ffordd yn lleihau rhwng 12 metr a 42 metr o canol y ffordd yng nghefn gwlad y du bob blwyddyn. Yng nghanol yr 1970au roedd defnyddio plwm mewn paent a gwneud ceir oedd yn defnyddio petrol plwm wedi ei wahardd. Ticiwch y blwch wrth ymyl y gosodiad sy'n rhoi'r disgrifiad gorau o beth digwyddodd ar ôl y gwaharddiad. Roedd paent a phetrol ddi-plwm erbyn yr 1970au beth bynnag. Dyma'r 1970au, a ni'n gallu gweld yn glir bod yna dal plwm mewn petrol. Felly nid hwnna yw e. Doedd paint a phetrol ddim yn diblwm tan 1980. Na, mae yna dal plwm mewn petrol yn 1980, nid hwnna yw e. Fe wnaeth ddefnydd o baent sy'n seiliedig ar blwm a phetrol plwm gynyddu tan 1980 cyn lleihau, na, mae'r dau o nhw yn dod lawr erbyn 1980, syniad hwnna yw e. Fe wnaeth gymryd 15 mlynedd i baent a phetrol ddod yn ddiblwm. So dyma pwynt y gwaharddiad. A ni'n gallu gweld, ie, yeah, 15 mlynedd o'r pwynt yna. Does dim plwm mewn petrol na faint. Mae plwm yn gallu ffurfio nifer o ocsidau a fformwlau gwahanol. Mae plwm coch, PB3 o 4, yn cael ei ddefnyddio i wneud batrïau. Mae'n cael ei wneud drwy adweithio plwm carbnad ag ocsigen. Mae carbon deuocsid yn cael ei gynhyrchu hefyd. Cydbwyswch yr hyfaliad ar gyfer yr adwaith hwn. Mae'r cwestiwn yma yn heriol iawn. Dechrau gyda unrhyw beth sydd ddim yn cydbwyso. Mae yna un plwm fan hyn a tri fanna. Os dwi'n rhoi tri fan hyn, ni'n gallu sortio'r plwm mas. Mae hwnna'n meddwl yn byd nawr efo tri carbon.

Yr unig ffordd dwi wir yn gallu gwneud hynna yw i gael dau o rhain. Nawr mae hwnna'n meddwl bod popeth arall wedi cael ei gythio mas, so dau lliosi 3 yn neud 6 plwm. So rwyf angen chwech o rhain. Os dwi efo chwech o rhain, dwi'n awr efo chwech carbon, sy'n meddwl dwi'n gwneud chwech carbon dioxid. A nawr mae'n rhaid i fi edrych os mae hwn yn iawn eto. So unwaith eto, mae'r carbon yn iawn, mae'r plwm yn iawn, well i fi adio lan yr oxygen.

Y cam gyntaf yw gweithio mas faint o ocsigen sydd ynddo fe. Felly ni angen 11.36 tynnu 10.18 a mae hwnna yn rhoi 1.18 gram o ocsigen. Nesaf ni'n creu tabl a ni'n rhoi plwm ar un ochr ac ocsigen ar yr ochr arall a cam un yw i gweithio mas y molau. So ni'n gwybod bod môl yw mas dros rhif mas. Wel, mae yna 10.18 gram o plwm rhannu gyda'r rhif mas, sef 207, ag efo'r ocsigen Mae yna 1.18 gram o ocsigen, rhannu gyda'r rhif mas, sef 16, mae'r rhif masau yn dod o fan hyn, ac mae'r mas yn cael ei roi yn y cwestiwn am plwm, a ni newydd cyfrifo fe ar gyfer ocsigen. Felly'r molau o plwm yw 0.0491 a'r molau o ocsigen yw 0. 07375. Y cam nesaf yw i gweithio mas pa un o'r rhain yw'r rhif lleiaf, a wedyn rhannu'r dau rhif gyda'r un lleiaf. Ni moyn i cymhareb nawr, os ni'n gwneud unrhyw beth i un ochr mae'n rhaid wneud e i'r ochr arall. 0.0491 rhannu 0.0491 mewn cymhareb â 0.07375.

Dydyn nhw ddim yn rhifau cyflawn, chi'n methu cael PB un o un a hanner, felly mae'n rhaid i ni lliosi'r dau ochr gyda dau yn yr achos yma, a ni'n cael PB 2 o 3. Mae'r cwestiwn yma wastad yn cael ei wneud yn yr un ffordd. Gweithio mas unrhyw cymegyn sydd ar goll trwy tynnu be chi efo i ffwrdd o'r gyfanswm, os mae hwnna'n rhan o'r cwestiwn, mae ddim pob tro. Wedyn mae'n mynd mewn i môl, cymhareb, ateb. So môl yw rhif mas dros rhif mas, a wedyn mae'n rhaid chwarae gwmpas gyda'r cymhareb fel arfer trwy rhannu gyda'r lleiaf. Os chi'm efo rhif llawn wedyn mae'n rhaid chi penderfynu be mae'n rhaid lliosi y rhifau yma gyda er mwyn cael rhifau llawn a wedyn gobeithio dych chi'n cael tri marc. Dyna diwedd y papur.